Abusua security expert Mister Farouk Al-Wahab adi nkɔmmɔ de afa nsɛm mmienu ho, na saa nsɛm mmienu no, ɛyɛ adeɛ sɛ Ghana hanom seesei paa deɛ ɛretrɛnde paa. Deɛ ɛdi kan yɛ the Muslimini a wɔyɛ Muslim panin na ɔkaa sɛ Ɔkɔmhyɛni Muhammad, wote sɛ obi redi n'atam a, deɛ wopɛ biara wo nso wotumi de yɛ de yɛ saa nipa no ɛsiane sɛ wotumi koma Ɔkɔmhyɛni Muhammad deɛ a, Woanya wo tiri adidi mu. Saa bɔne no a wobɛdie no, ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛbɛtumi atwerɛ wo din sɛ wo, wobɛkɔ bonsam gya mu anaasɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi kye wo kɔku wo ɛsiane sɛ woayɛ ade pa, wodifɛnde Moslɛmi som no, enti woayɛ adeɛ. Wo a wobɛdi Kɔmhyɛni Muhammad ntam asɛm biara no, wo dwuma ɛɛ. Yɛkyi wa yɛnku mu nti wɔno no wallahi woku no a wanyɛ bɔne. Deɛ ɛnnɛ Farouk Al-Hab akasa de afa ho na wasen ne signal bi de ama IGP Yewura Tete Yohonu sɛ ɔpani no ntake drastic action mfa ntia Misraimni panin no. Wɔtwaa bi de wuraa mu ma Asante Akyem Agogo, MP, Ɔhene Kwame Frimpong, wɔn nso security expert kasa de fa ho, Abu Trika extradition, ne nyinaa ɔkasaeɛ de fa ho. Na nsɛm a security expert reka nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ Ghana yɛtaki nneɛma bi serious, ɛwɔ sɛ yɛfa nneɛma bi serious paa ɛsiane saa sɛ extradition sɛm process ɛde fam ɛna asefoɔ no asɛ nneɛma bi hɔ a yɛyɛ a ɛmoa even with ɔhene kwame frimpong deɛ yɛ kɔsi yɛ yi abusua yɛnhyɛ da ehu deɛ ɛkɔ ne nea ɛba report a ɛsɛkulate ɛwɔ media no so no ɛkyɛ sɛ ɔhene kwame frimpong no koraa no oni america hɔ ne trials koraa ɛnstate yɛ ɔhene kwame frimpong no koraa mu no kyɛ sɛ ɔda so ɛwɔ Netherlands hoo sɛ Dutchfoɔ no nsam, kyɛ sɛ nsam deɛ bebree a sesei no wɔhene Kwame Frimpong no ankasa deɛ yɛnhyɛ da hu baabi a wɔwɔ. Ne nyinaa security expert wɔadi nkɔmmɔ de afa ho. Na abusua, yɛnwura mu ɔde side na yɛnkɔtie nsɛm a yɛwura eh, Farouk Al-Wahab a wɔyɛ security expert nsɛm ahodoɔ a wɔkaeɛ de ɛfa the Moslami nsɛnsɛm no sɛ yɛnkɔku obi a ɔbɛka nsɛm nsɛmbɔne de afa ɔkɔmhyɛni Muhammad ho no yɛnkunu no yɛnkunu yɛnkɔtie nsɛm a okae. Nsuo na watena ase na watwe tasbih a Nyame ontie wo nnɛ ontie wo kyina you are not fighting for him you are not fighting for him you see we get confused as to when and where Nyankopɔn wɔ ne power Nyankopɔn n'adwene mu obetumi ama the whole world obi aka one language why didn't you do that he wanted to preserve and conserve privacy among people among nations why didn't he unite and put the whole country and call it world wɔkyɛɛ mu, wɔkyɛɛ tribal, wɔkyɛɛ colour, wɔkyɛɛ this, even within Ghana koraa no wɔ makii sure sɛ wɔama how many language, this is the uniqueness of the God creation. Two kilometres away wonti obi kasa, that is the uniqueness of creation. Nti woyɛ Islamic cleric a, sit down and concentrate and ask yourself questions, adɛn Nyame anyɛ si, adɛn na wamma obiara nyɛ Islam, God will not let the whole world everybody to Islam. Wama wo, woyɛ Islam, woyɛ Muslim, wo kurukuran, propagate, do that, preach, na send the word no a wote aseɛ no, papa no, ma obi nyɛ at, ayi no, religion nyɛ attractive na ɔmɛ joine, but not to tell anybody sɛ ɔnfa sika nkotwam, nti wo di kan kotwa nipa no ti so that you go to jail and serve forever. It will be very unthinkable if, and I said if, sɛ IGP or Ghana police will not invite such an imam, na wɔn ne ne nkasa because am sorry to say but the reality is that sometimes ebi wɔ hɔ a na wɔn nso so wɔ sɛbi sɛbi bipolar na wɔ exhibit na nipa nim anaasɛ wɔ hatred bi na wɔ exhibit na nipa nim eti yɛ frɛ na yɛn counsel no yɛn ne ne nkasa na ɔkɔ masala akyi a wankɔ preachi saa deɛ oye. Papa wakɔ pame wakɔ Muslim ayi ase da ɛka yɛn Asante Nkramofoɔ no.

na ɛmaa no akɔyɛ adwuma na wɔde aba. Obi awu na ɛyɛ papa mu pirikyi no, na waba abɛgyina hɔ sɛ ɔkramoni ba a sika bɔ wo ntoma ano a wobɛda na ɛkɔm gye wo kunu no, ɔsɛ wobɔ mpaeɛ yɛ Nyankopɔn ye. Kwame, tie wei sɛ nyina o. Yɛ papa mo pɛ TZ, ɔpɛ konkonte but ɔmpɛ sɛ ɔbɛyi sika. Ne yɛ maame ma kɔtɔn nneɛma ɛne sliders across board including the north. Yɛ maame ma kɔtɔn nneɛma. Obi wu a, that's the time wɔn bɛnya congregation no adoa no, dwuma ano bɛtena ase a, that's the time wɔn bɛnya. Wɔn se Kramoni ba a wonya aduane na wobɛbɔ gyam na gya bɛhyew no, fa wo kɛtɛ ma tafere na Nyame mma wo ho nhyira mmɔho mmɔho. Kwame look at this, what does it mean? Wɔpɛ aduane no adi ntɛm nti kɔtra wo na bɔ gyam church na gya nhyehye wo na gye ho nhyira fa kɔ heaven. Ɛhefa na ɔwɔ Koran mu? Ɛhefa na ɔwɔ Koran mu? Ɔkramoni ba a wokɔ akɔda anadwo na wode wo ntoma, wo, wode, wode ayi, a, ɛ, ntoma bɛkyekyere wo ho na wode atadeɛ bɛkyekyere wo ho no, ɔsoro abɔfo bɔɔ dua maa adeɛ kye. Kwame, ɛsɛ dɛn na ɔfa akyerɛ? Because sɛ, already na singing room, singing room deɛ nyinaa yɛ da mu. Wo batakari twe wo ho, ɔno nhyɛ ne batakari, ɔda hɔ. Ɔpɛ sɛ ɔnya loose access because ɔ, so ɔmene afei na abɛyiyi wo ho. Ɔtwe ntoma no a na wayɛ deɛ ɔbɛyɛ. No kiss, no romance, nothing. Sɛ maame mo deɛ Islam wɔn abrɛ o Kwame wɔn asɔ papapa no romance yɛn nyinaa. No ɛte sɛ deɛ akyekyedeɛ ɛforo ne yere kukuro na ɔsɛe so. Kwame nti ɔno adika preachiw sɛ wo kɔda ɔntoma no mɛnfa to the sense wɔn kyerɛ the way a wobɛsi akyekyere ntoma no wɔn nhunu baabi a wɔn to so wɔn ano atwe Kwame hwɛ awerɛhosɛm sei Ɛna ɛna yɛn maame nom nso gye ɛɛ yɛn mpaninfoɔ no di deɛ wɔn bɛka biara sɛ wɔkɔ anom o Sɛ ne ko ane kronkron no a wɔn gyidi. Kwame at that time at that time until the last twenty years Quran you will not be find it sɛ ɛda table so Imam no a ɔbɛ gye Jamaa no bɛyɛ asɔre Ɔde to soro Maslachi no soro Quran ne ɛkyekyere ho de to ɛsɛ yɛ nfa nto fam koraa na obi asom bi until sɛ the Arabian and the Pakistanians Ghulam Alem Ahmed no ɛstate sɛ ɔmo translate Koran into English ne other languages no. Wei sɛ ee Koran menkɔ ho, wo kɔ ho a bɛhye. Ee menyɛ sei menyɛ sei. Kwam they didn't want you to know some of the stuff in the in growing up no I once asked my father Nyame mfa ne kra nsie sɛ ah papa na na mo se yɛ maame mo bɔ gye ma egya hye wɔn ntafra wɔn bɛkɔ heaven no ɛno hefa na ɛwɔ they can show you it was a comfortable life they used to deceive and confuse Ɛno na wɔde ehu maa ne to a ɛyɛ maa ne tirim. But not all the things a wote, not all the things a nkurɔfoɔ ka sɛ in the name of this um no, ɛnyɛ ne nyinaa na Kwame ɛyɛ nokorɛ. Let some Muslim come and defend or argue sɛ ɛhenfa na Koran kyerɛ sɛ ma kyerɛ ware four, ware more than four, wobɛtumi ahwɛ wɔn mu. Wɔn ataadeɛ nyɛ baako, wɔn aduane nyɛ baako, wɔn biribiara nyɛ baako, ɛyɛ football team na wɔahyɛ one jersey. It's not possible because Nyankopɔn akyerɛ sɛ ne su Wo ankasa no wonni mu su ba wo mma koraa wo fɔ na baako de wo kɔ police station da biara baako yɛ ɔbo nda biara ɔko ntɔkwa ne ade ade na sɛ the other one nso ɔde lorries na ɛba fie a wontumi nnɔ wo mu pɛ how much more sɛ wobɛware maa four na wobɛba abɛka akyerɛ me sɛ saa maa four no Kwame sɛbi I'll use a crude word obi ato pa nko obi nanteɛ nko obi nim aduane si obi nim aduane yɛ obi hwɛ nkoraa obi hwiehwie wo dɛm obi deɛ ntɔkwa nko a obi deɛ ɔnyɛ hwee ne deɛ nso ɔbɛma wo good sex Kwame can you love all of them the same

akɔ soa ɔpanyin no dɛkye dɛkye dɛkye ɛde no akɔ akɔ wura mu na afei ɔmo ayɛ interrogate no because wei deɛ wɔ incite violence paa and wei ɛyɛ asɛm a ehu ɛyɛ asɛm a emu odu sɛ obi a wuli di muslimin som na wokɔ gyina nipa anim kɔ kasa nsɛm wei deɛ a na sɛ ano ɛden abusua eti mr farouk wahab ɛna ɔte sɛ wɔka saa nsɛm no ɛwɔ hɔnom no na yɛntoa so ne nkɔtie nsɛm a ɔkaeɛ ɛfa abutirika ɛne the MP for Asante Akyem na abusua Ɔhene Kwame Frimpong sese deɛ baabi ɔhyɛ no wodeɛ nya abotrɛ na tie security expert nsɛm ɔde to dwa na wotumi sɛ ɔpene no ɛm sɛ Amerika hɔ no koraa no wɔnsii hɔ na abusua akɔyɛ kekelekɛ akɔgye samte hɔ gye sɛ akɔ akɔsi bɔɔl sɛ panyan ɛwɔ hɔ nom yɛnkɔ ne nkɔtie nsɛm a ɔpene no ɛde to dwa.

Enti I strongly believe sɛ still ara no wɔda wɔ Amsterdam. Why? Because sɛ the Dutch system cannot allow him to be a nti afei na interpretations of the extradition no the Dutch system will knock it down. If it has to do with surrender a ɛno na mekyerɛ sɛ the country Ghana yɛammɔ mmɔden, ne yɛmmɔɔ mmɔden over this issue. His colleagues, his union of parliament that he belongs to no nneɛma a some of us are suggest no menyɛ sure sɛ wɔayɛ. if they had done those things a the Holland will have no other option than to bring him to Ghana na America foɔ mfa yɛne wɔn MOU of extradition no MOU no mfa mmra attorney general na nka wɔn mɛfa no nkɔ why till today two months on to three months Dutch foɔ release no na sɛ indeed and in fact sɛ si asɔpo na ɔwɔ stop list ɛna Dutch foɔ akye no ɛna America foɔ nti na wɔn sɔpo no deɛ a Why should it be difficult now a up to now no the legal tussle of the Dutch now ana interface with the legal tussle of the American ɛhɔ na extradition no bɛba mu so some of these extraditions no Kwame we don't have time to explain but I think sɛ as I said state no ankasa nhyɛ da ɛma wɔn wɔn professional diplomats ebi mmra one day foreign ministry mu obi mmra ɔma mɛkyerɛ saa nneɛma no ɛnyɛ deɛ ɛbaa ne yɛ lawyers no sɛbi na ebi asɔ no Wait you could be a good lawyer, criminal lawyer, whatever, when it comes to diplomatic affairs, civility of diplomacy no wonim a mɛnka bi because it has a standard practices which has existed over six hundred years enti they cannot just get up sɛ wɔn extradite no na okura diplomatic passport even though without immunity no wontumi mpagya no a wɔyɛ transit ɛwɔ third country no ɛmfa ne nkɔ saa enti I don't know but I believe sɛ sɛ nka yɛde no kɔ a Kwame Nkrumah te It's why is he doing and why is he hanging in Amsterdam and what is Ghana doing on that? Now back to the other gentleman, ɛyɛ Abutrika, fine, I've said and then the Attorney General Department Office is much aware sɛ all these things they call extradition no, it is only a request through MOU bi a yɛne wɔn wɔ and ɛnyɛ Attorney General wei na ɛyɛ de to hɔ, wɔn nyinaa a wɔn abakɔ no nyinaa no wɔn ayɛ de ato so, ɛba a. He a wɔde ama news media yɛresrɛ daakye no, such words are not used, it is not the case, wɔn de request, Americafoɔ no de request, nkwame wɔn ba a, they induce you, they press on you, they put pressure, they ask you this, sɛ ɔhwɛ na woyɛ asoɔden a, kwame wɔtumi use wo government, ɔhwɛ na woyɛ asoɔden a, judge no wɔtumi wɔne wo, woamma kwan ansan me amfa no ankɔ a, wo visa yɛbɛtwam, they do all those things.

Ebi a ɔyɛ ransom country no charge no anaasɛ ɔ make offer wo de no ma yɛ kɔ a Kwame no hwan na ɛyɛ saa deɛ no kyɛ America ɔse me pɛ terrorist bi wɔ Sudan wɔ kuro mo hɔ Sudan government wo pɛ loan wɔ IMF trust me sɛ wo gyaa no meyɛ bɛ kye no yɛ yɛ guarantee saa sika no a pa IMF yɛ de bɛ ma American they do that all the time dollar wo na wo twa Kwame dollar wo na wo twa wɔn kɔ pɛ Osama Abdulmilad na aku no no. Guy no a ɔmo faa no no, ɔmaa ne yere ne ne mma, n'abusua, ne nananana nyinaa American passport on top of it, twenty five million dollars ansa na ɔkɔ kyɛɛ sɛ kɔ Abbottabad, ɛhɔ na Osama ne ne yere te, Pakistania military general, emu hɔ na ɔte, ansa na the seals no tumi akɔ akoku no wɔ hɔ. They make such ransom offer and the same thing na ɔba abɛkye abutirika, they do that, they do that, yɛn deɛ no deɛ Kwame, they don't do much, wɔn de visa na ehuahuaayɛ ni o. Wogyae sikura no a, yɛne wɔn adi kan akɔ wɔn sesa nsa fam sɛ, Judge, me visa koraa aka one year na awu. Wobɛnya letter sɛ me sɛ ba me. So woantumi ansupporte a, you are not part of us. So visa no bɛwu bɛkɔ na anwene ne se. Kwame, wobɛfa book kiri tiri ka ho anaasɛ wobɛhwɛ ne passport a ɔde kɔ visit ne mma? These are some of the things Enti nneɛma bi wɔ hɔ a country no yɛma yɛn ani nyɛ den yɛmfa yɛn nan nsi fam kakra sɛ yes wɔn yɛ yɛn nua mo wɔn support yɛn nneɛma mebebee ɔpɛ extradition anaasɛ ɔpɛ request no so angrante a hun sɛ military grant wɔn ma yɛ grant without them yɛntumi balance yɛ military budget defense budget ɔbɛka akyerɛ sɛ maanyɛ a yɛbɛ withdraw abaa no koraa bɛfrɛ president koraa bɛfrɛ attorney general sɛ montumi ka nkɔ sign ne Fam These are the rules of the game This is the rules of the game nti nyɛ sɛ bi a adɛn na wɔn ba loma bɛfa kɔ yɛsɛ yɛ pɛɛ deɛ yɛ wɔn nfa ne ma wɔn nfa ne ma kyerɛ sɛ fam mu ni bargain wɔn de bɔdeɛ ne kɔgyina n'asɔ de ma kyerɛ. nti yɛma yɛ nneɛma bi sɛ deɛ ɔkan yi sɛ obi okay amerikafoɔ wɔ fcpa law foreign corrupt practice authority nti mr bɛɛko deɛ na ɔka no. a border on American version of extradition pact bi a wɔn ne other countries wɔ on FCPA, Foreign Corrupt Practice Authority. What does it mean? Mean sɛ, sɛ American company bi anaa American individual bi anaa vice versa ma Americafoɔ ɔbraibo Americani anaa sɛ wei bra bɛ a border on FCPA subject to extradition with some of the countries. Ok abusua nti nsɛm no na wonya bi a wotiiɛ no woba soɔ no akyerɛ w'adwene na biribi biara atumi akɔ yie ha ɛyɛ GH report yɛkra mu.